Сәлам дуслар! Татарстанның төп җиде яңалыгын сөйләр вакыт. Әле кичә генә шәһәр һәм республика көнен зурлап бәйрәм иттек. Ә, быел 1 сентябрьдә балалар бәйрәмсез кала диләр. Соң 1 сентябрь укучылар өчен беркайчан да бәйрәм түгел иде. Үзем күрәм, акылым ташып тора. Әйдә лучше яңалыклар укыйк әле.

Россия Федерациясе Президенты боерыгы белән герой яисә хезмәт герое исеменә лаек булган кешеләргә туган якларында бронзадан бюст урнаштырыла. Безнең республикабызның беренче президенты хезмәт герое дигән мактаулы исемгә беренчеләрдән булып лаек булган шәхес. Һәйкәлне ачканнан соң Мисимир Шарипович туган ягын йөреп, җирле халык белән аралашып, алар белән бергә җырлар да башкарды. Шәмиев бу дәрәҗәле бүләккә республикабыз үсеше өчен керткән казанышлары өчен лаек булды.
Җомга көне Казанда Мостай Кәримгә башкорт әдәбияты классигына һәйкәл ачтылар. Шагыйрь, драматург, публицист, бөек ватан сугышы катнашучысы, җәмәгать эшлеклесе, буларның барысы да Мостай Кәрим турында. Аның әсәрләре Россия һәм дөньяның уннарча телләренә тәрҗемә ителгән. Һәйкәл Казанда Дәүри урамы белән Оренбург тракты киселешендәге скверда куелды. Скульптор, Россия Федерациясенең Рәссамнар берлеге рәисе, Россиянең халык рәссамы Андрей Ковальчук. Һәйкәлне ачуда шагыйрьнең оныгы, президент Минниханов һәм Башкортстан җитәкчесе Хабиров та бар иде.
Узган атнада җырчы Гүзәл Уразова кабат бәби көтүләре турында хәбәр итте. Уразова дүртенче баласын көтә. Ә тагын композитор Марат Мухинның тормыш иптәше дә тиздән гаиләләренең тулыланып китәчәге турында хәбәр итте. Бәхетле әти-әниләрне әлеге шатлыклары белән котлыйбыз. Бар да яхшы гына үтсен дигән матур теләкләребезне җиткерәбез. Эстрададагы тын алу вакыты ничектер бэби-бумга китерде, шулай бит? Э, алга таба да әлег башка гаиләләрдән бәби алып кайтырга әзерләнүләр турында хәбәр ишетербез бәлки.
Татарстан Республикасы буенча Роспотребнадзор идарәсе җитәкчесе урынбасары Любовь Авдонина хәбәр итүенчә, маска режимы әле озак вакыт сакланачак.

30 августта шәһәр көнендә Казанда тантаналы рәвештә яңа объектлар ачтылар. Араларында Тимир юлчылар мәдәният йорты һәм Юдиныда яшьләр үзәге. Зур Казан боҗрасының яңа участогы, Кабан күленең яңа яр буе, ишек алды территорияләре, Татарстан милли китапханәсенең яңа бинасы бар. Бу объектлар арасында бигрәк тә Казан боҗрасының яңа участогы көтеп алынды. Хәзер Борисковага тиз генә бөкеләрдә утырмыйча да барып җитеп була. Хәзер инде Борисковага барырга Сәбәп табырга кирәк. Җәй бетте, җылыларны салкыннар алыштырыр, шатлыклы елмаюлар, матур җылы кичләр дә җәй белән бергә китә. Әмма без Роберт белән артык борчылмыйбыз. Шул ук вакытта бигрәк тә борчылучыларны беләбез. Әйе, иртәгә 1 сентябрь. Иртәгә мәктәп линейкалары булмаячак, кыңгыраулар чыңламаячак. Аларны ни сәбәпле үткәрмәүләре билгеле бит инде. Укучылар белем алачак кагыйдәләрне дә исегезгә төшерик. Һәр сыйныфның үз бүлмәсе булачак. Коридорлар буйлап уйнап көлү йөрү юк. Өлкән классларда кала әлбәттә. Э, үзегез аңлыйсыздыр инде, физика белән химия кабинетларына йөрергә туры киләчәк, чөнки Ибани таякчыгын бүлмәдән бүлмәгә ташу эш түгел инде. Кыскасы, энә белән кое казу эшенә керешә аласыз, укучылар. Дуслар, узган атнаның төп яңалыклары шушылар иде. Гимназиям, гимназиям, тормыш юл башым. Гимназиям, гимназия. Роберт, син бу җырыңны иртәгә мәктәптә линейкада башкарырсың, яме? Соң линейкалар булмый дидең бит син.
Соң син дә бит җырчы түгел. Сау булыгыз, дуслар.